Ia, croeso aton ni. Rwan ta, yn ystod yr haf mi fydd Chwaraeon Cymru yn dechrau ar ymgyrch newydd i annog mwy o ferched i gymryd rhan mewn chwaraeon. Wel, dwi'n falch o ddeud mod ni'n cael cwmni dwy sy'n gwneud hynny'n barod, a dwy fydd yn rhan o'r ymgyrch ymhen ychydig fisoedd, sef Angharad Roche a Charmaine Smikle. Croeso i'r ddwy ohonoch chi.

Felly, yy, nes i gael sgwrs gyda cwpl o ffrindie yn y tafarn lleol. Wedyn, gaethon ni arian o Chwaraeon Cymru, a dyna sefydlwyd y tîm. Be di enw'r tîm gyda llaw? Wel, enw'r tîm yw Teirwr Taf!
A, a Siamin, be nath i chi benderfynu fod yn rhan o hyn i gyd? Be oedd yr apêl i chi? Wel ar ôl cwrdd ag Angharad nath i perswadio fi rili i roi tro i trio fy mas yym es i weld y tîm a ca'l un ymarfer gyda n'w ac y peth o'dd yn apelio mwya oedd yr elfen o ca'l cymdeithasu rili wrth neu'r chwaraeon yym ma' fe'n rili hawdd jyst mynd allan i redeg sydd yn dda ond hmm. os chi moyn rwbeth cymdeithasol. O- on- ond odda ti'n cymryd rhan mewn chwaraeon cyn ymuno efo Teirw Taf neu beidio? Yym jyst yn rhedeg rili ac yn myn' i'r gym ond do's dim lot o hwb do's dim lot o ma' fe'n anodd i i fynd trw'r amser ar ben 'ych hun. Ma' lot yn haws ma'n rhoi mwy o hwb i chi i myn- gwbod bo' chi'n myn' i cwrdd â pobol yna. Yy Charmaine yn sôn am yr elfen gymdeithasol Angharad ond yym Pa mor gystadleuol ydech chi? Oes 'na gynghrair, er enghraifft? Oes, mae 'na gynghrair yng Nghaerdydd. Mae 'na un yn Fryster, maen nhw dros Prydain Fawr rili. Ond mae 'na un ar ddeg o dimau yn y cynghrair yn Nghaerdydd. A 'dyn ni wedi cael bach o lwyddiant, ond mae 'na dal le i wella. Ond ie, mae jyst lot o hwyl yn mynd trefeili 'fyd, chwarae twrnaments dros Prydain Fawr, ni 'di bod i Fryster, Gaeredin a llefydd. So mae lot o hwyl i gael. mynd rownd a chware, ni'n campo ar ochrau pitches ac wedyn mae jyst lot o hwyl. O'n i'n sôn hefyd bod chi'n rhan o ymgyrch Chwaraeon Cymru yn ystod yr haf. Cyn i ni drafod hynny, dewch i ni gael cip olwg ar fideo'r ymgyrch.

Wel, achos ni 'di cael lot o help gan Chwaraeon Cymru i sefydlu'r tîm, o'n nhw 'di dod aton ni i ofyn a fyddwn ni'n bodlon i helpu nhw nôl, ag wrth gwrs o'n i'n hapus iawn iawn yn wneud. Felly dath nhw gyda yy camerâu i ffilmo ni yn chwarae gêm, lot o hwyl, oedd y ferched i gyd yn yn bincio cyn y gêm, meddwl bod nhw'n mynd ar y teledu. Yym a 'dyn ni jyst wedi bod yn hapus iawn i helpu, achos mae'n peth pwysig dwi'n credu i denu menywod sy heb 'di ware ers sbel hir, falle ar ysgol neu beth bynnag, i ware sbort am hwyl a chi'n gallu elwa am mas oren mewn shwd gymint o gwahanol ffyrdd. Charmaine, sut byddach chi felly yn mynd ati i berswadio merched i gymryd rhan mewn chwaraeon rhag ofn bod 'na rhei'n gwylio heno? Ie, dwi'n meddwl jyst i ymchwilio i chwaraeon i weld os o's unrhyw beth yn apelio. Yym, ewch i cwrdd â'r timoedd neu ewch i'r gym, jyst newch unrhyw beth rili, yym, i weld Ma' 'na cyment o ddewis ar gael so mi'n siŵr bydd rhywbeth yna sydd yn apelio. A dwi'n siŵr hefyd y mwya 'm byd 'dach chi'n 'i neud o y mwya 'm byd 'dach chi'n mynd i fwynhau o 'de? O yn bendant.
Dwi wir yn. Ma' myn' i chwarae'r geme ac ymarfer yn rhan pwysig o'r wythnos i fi nawr.